Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn a chroeso nôl i fideo newydd Label Dug. Cyn i fi fynd ati hefo fideo heddiw 'ma, os fedrwch chi, hoffi'r fideo, rhannu'r fideo, tanysgrifio i Label Dug a throi yr notification bell ymlaen. Rwan, fel dych chi'n gweld o teitl yr fideo heddiw 'ma, dwi yn mynd i ceisio cyflawni edrychiad colur naturiol ac hefyd dangos i chi ryw fath o updated makeup routine. A deud y gwir, dyma ydi'r edrychiad terfynol. So rŵan dwi am fynd yn ôl mewn amser i fore 'ma, ben fore 'ma, a dangos i chi cam wrth gam sud nes i gyflawni yr edrychiad yma. Felly, mwynhewch gweddill y fideo. Hei pawb, falle bo fi yn edrych bach fwy glam yn yr introduction, ond dwi'n mynd nôl mewn amser wan i pam dwi newydd godi. Ac mae rei gynnar, um, ond mae heddiw yma yn galw am edrychiad colir really naturiol. Ac o'n i jyst yn meddwl sy'n ni'n gallu cael yn barod hefo'n gilydd, ac ia, perffaith ar gyfer diwrnod o ysgol neu diwrnod um, lle di'r make up ddim angen bod yn rhy drwm. So yn amlwg dwi wedi golchi gwyneb fi ag wedi roed fatha serums fi mlaen a ballu. So mae heina gyd di sydd o fewn i'r croen. A wedyn y peth cyntaf na i wneud ydy concealio. Rwan dwi'n defnyddio'r Estee Lauder Double Wear. Mae hwn reit drwchus ac i feddwl bod ni'n mynd am edrychiad naturiol. Ond dwi ddim yn rhoi llawer o hwn so falle dyna sydd yn bwysig cofio. A wedyn, sori, mae gennau mirror yn fanna, cos mae'r viewfinder rhy fach. Dwi'n actually yn rhedeg allan o hwn, falle bod fi angen un arall. Ia, dwi jyst yn ffeindio trwy concealio gynta, ti wedyn ddim yn gorfod mynd dros yn llestri hefo unrhyw foundation. So, Dyma ydi cam rhif un. Rwan bod hwnna wedi cael ei blendio fewn, na i fynd fewn hefo foundation. All Day Comfort Flawless Finish Foundation. Dwi yn defnyddio colir yn ddyddiol ac dwi eisiau rhoi cynnyrch da ar croen fi, so mae'r cynhwysion sydd yn y foundation yma yn gweddi croen fi. Dwi eisiau rhoi cynnyrch sydd yn mynd i para'n hir, dwi eisiau cynnyrch sydd yn mynd i enhansio edrychiad fi, ddim traws newid o'n gyfan gwbl. So, os fedra i ffeindio fersiwn rhatach o hwn, mi nai, ond ar y funud, dyma'r un dwi'n rili really licio. Falle bod o'n swnio yn obvious. Dwi yn grediniol iawn bod defnyddio yr shade cywir hefyd yn atal edrychiad i fynd yn rhy cakey. Cos os oes gen ti'r shade anghywir, ti wedyn yn gorfod contourio i ddod o fel lawr a... Dwi'n yn gwybod, wedyn ti jyst yn adio lot o cynnyrch ychwanegol ymlaen. Lle os mae o'r shade cywir i ddechrau hefo, ti'n rili'n gorfod chwarae gormod efo fo. Barn bach personol fanna. So, wedyn, dwi yn mynd fewn a dwi yn defnyddio yr Benefit Hula. So mae hwn yn berffaith jyst i cnesu yr edrychiad i fyny, adio fymryn fwy o liw mewn i'r croen, so dyma ydi cam rhif 3. Wedyn, na i fynd yn ôl fewn hefo'r bronzer ag eyeshadow brush bach fluffy a defnyddio hwnna fel lliw eyeshadow fi. Dwi am ychwanegu un cam arall i'r llgada heddiw ma. Be ydi o ydi'r Bobbi Brown Long Wear Cream Shadow Stick yn yr lliw Golden Pink. Na i ychwanegu hwn jyst i lids fi. jyst i adio fymryn fwy o liw. Dau cam rili syne tan dwi wedi gorffen yr edrychiad. Cam cynta ydy mascara, ag ar y funud dwi'n defnyddio yr Number 7 Stay Perfect. Dwi'n rili licio hwn. Rwan bod hwnna wedi wneud, dwi'n symud ymlaen i'r cam olaf, sef eyebrows fi. Ag nes i bigo hwn fyny, yr Maybelline Express Brow. Mae o yn gweithio jyst mor dda ar ar un benefit na o'n i fel arfer yn defnyddio ac mae o tua hanner y pris so os da chi'n chwilio am um, alternative rhatach, triwch hwn allan. OK, dyna ni. Be arall sydd ar ôl? O, oh, ia, yeah, uh, lipstick. Cam ola ar y drychiad colir yma ydy yr er gwefusau. Na i leinio nhw'n sydyn, heddi yma dwi'n defnyddio yr er Rimmel London Lasting Finish Lip Liner yn yr lliw Spice. Dwi wedi bod yn defnyddio hwn bob dydd, dwi'n rili, really, rili really licio fo. A dyna fo. Um, Dwi'n meddwl dyna ydi'r edrychyd colur. Fel tri tip i gofio efo colur naturiol ydi faint o golur da chi'n defnyddio, um, falle safon yr cynnyrch da chi'n defnyddio, a falle'r un mwyaf ydi cadw at liwiau a shades sydd mor agos i'ch lliwiau naturiol chi, ac dwi yn meddwl bod yr trend o colur naturiol yn rili really dechrau cynnig drosodd rwan. Felly dwi yn mynd i wneud gwallt fi sydyn, newid, a ddoi nôl i ddangos yr edrychiad terfynol ag i orffen yr fideo heddiw yma. Dyma ni, yr edrychiad terfynol. Um, gobeithio bod chi wedi mwynhau fideo heddiw yma a bod chi wedi pigo ambell tip fyny ar sut i gyflawni edrychiad colur naturiol. A felly, na i weld chi gyd yn y fideo nesaf. Ta pawb!